We also did some combi dialogues whereby we talked to our parents and elders, brothers and sisters, whereby we talked on, on gender-based violence. Mirushonga dzinenge dzichiitika mudzimba. Most of them were like vanga vasingadi like kuteerera zvataitaura because vaingoti were just kids we know nothing but takatova udzwa tichii kumanya ndiko kusvika

kuti kana nyange wakawana chanenge wawana maveg you can go on the streets and sell them than selling their bodies because through selling their bodies through prostitution you get some stis you get some hiv and aids diseases which will lead you into like you have an unhealthy life an unhealthy body that you even die nguva yakwasitese nguva yakwasati yakwana and as girls kunyanya mafomu once pachikoro they are new they have just entered puberty stage and they know nothing about menstruation cycle so tine vasikana tinovaeducata kuti we give them some paids kuti vagare vanayo kuti any time is vaita vapinda mumenstruation cycle vanokwanisa kushandisa zvinhu nemupa before they store the what their uniforms
ayai isaac matemazano iline it young africa aimewipisa champion Eh, ininiwo ndakatanga zvemawaipisa ndiri form one indi ndakatanga ndisina chandinoziva indi chekutanga chandikotanga kutaura ka ndoda kutanga kuti ndasafidzi kuti yakaita kuti ndive nepicha yakanaka semunhu anga ari munhu aitarisirwa pasi nevanhu vakawanda indi zvakaita kuti inini ndivewo munhu anokwanisawo kutaura pamberi pevanhu indi zvakaita kuti ndidzidze zvakawanda pamberi pevanhu so ndakatarisa pakudzidza kwandakaita inini ndakatanga kuita inonzi combi dialogue ndaita comp dialogue kudaro ndakadzidzawo zvandakadzidza mucomp dialogue kusanganisirawo nekudzidzisa vabereki kwandaita iko zvinozvi ndamunhu anokwanisa kutaurawo nevanhu vakati wandei munharaunda ende ndiri munhu akukwanisa kuwirana nevanhu vakati wandei panzi paitika nyaya ndiri munhu anokwanisa kusova nyaya yacho nekuti ndiri munhu akadzidzawo so imwe nyaya inoitika ndeyekudai so munharaunda medu matinogara muno maingeri nharaunda yedu inoshorwa singaite asi takatarisa iko zvinozvi takuona kuti nharaunda yedu yave nekusanduka pane zvainge iri kare kupfurikidza nesu mai waipisa chambion takabatanisa fidzi vakatipa nzira yekuti tifambe tichiwanika tidzidzisa muno muepu yedu so takatarisa nzvimbo dzakawanda ka dzanzvimbo dzakutarisika and dzanzvimbo dzane unhu hwachinja saka ininiwo ndotongozvitenda kuti zvavakaita zvakanaka ende ininiwo zvandiri kuita zvakanaka zvinoita kuti inini muupenyu hwangu ndigova nemunhu ane chakanaka e, imwe nyaya futi inoitika ndeye kudai so munharaunda medu matinogara munomu mainge mune nyaya yegender based violence e, iyo nyaya iyo inyaya inge yakazara muno musingaite but iko zvino zvitakatarisisa yashoma e, hamuzoshayikewo nhubu zvadzo but takatarisa munzvimbo dzakawanda ka yaderera seepworth yaitongozikanwa kuti aiwa kana makutaura nyaya dzehondo chi endai kuepworth but iko zvinozvika kanzi hondo ka tinototaurawo dzimwe nzvimbo saka iyi nyaya yegender based violence payaitika uka ndinge ndakukwanisa kuwanika ndinogadzirirawo chi vanhu vari kukanganisana mudzimba umo vari kumirizhongana mudzimba umo uyezve ndakwanisa kudzidzisawo vamwe kuti kurova munhu igender based violence kutuka munhu wamirizhonga munhu saka zvinhu zvakaita zvinhu zvakaita zvakangonakawo munharaunda medu imwe nyaya ndeyekudai so taitawo futi eh, mared show aya mared show aya anga akanaka kwazvo nekuti ah, kuti udzidzise munhu hapana pangoshedze munhu kuti handikudzidzise kungoshedza munhu munhu mutema haadaro anoda anotoda something kuti awanike kudzidza saka isusuwo tai tifambewo nemapurize atinge tinawo tozochedza vanhu tovaudza kuti aiwa isusu tiri vesafidzi takabatana nesafidzi tine zvakati zvakati tovadzidzisawo mukudzidza imomo ndo mukufarawo takutoona kuti wei nharaunda yedu yachinja ende taane picture yakanaka muno muepworth because epworth inzvimbo inosvorwa nevanhu vakawanda but iko zvinosvika tapane rimwe level rinenge riri nani Tangokwanisa kuita zvakanaka muno muEpworth. My name is Pusha Kantengwa. I'm form 3 at Young Africa and I'm Webster champion. Otra pamusoro pesexual abuse. Sexual abuse kuabuse kwakuya mwana musikana kana mwana mukomana panyaya dzepabonde. Kana tichiti panyaya dzepabonde anogona kuabuswa through kubatwa maprivate part Then vana vazhinji vari kutadza kuenda muzvikoro pamusoro pekuti vanenge vakaitwa sexual abuse zvinenge zvakuzovakanganisa kana amuclass nekuti sometimes anogona kuva aine pregnant zvekuti anozokwanisa kudzidza zvakanaka nevamwe anenge akuita school dropout osiya chikoro then sexual abuse izvi inogona kukonzerwa nemaparences pamusana pekuti vanenge vachigara nenherera yavanenge vachigara nayo then vobva vaita se kana kuti pane paina bamunini then bamunini voita se vorepa mwana musikana mwana musikana iyeye anobva akanganisika then toita kuiti chi sexual abuse munharaunda dzatigere sexual abuse yakawanda nekuti vasikana vazhinji vari kusiya chikoro pamusana pekuti vanenge varepwa kana kuti vanenge vaitwa zvinhu zvinovaita kuti zvonizvo vave vari sexual abused and uh, sexual abuse hainyanyi kuvasikana chete inoincluda kuvakomana vakomana vanogona futi ku mm, kushungurudzwa panyaya dzepabonde nekubatwa maprivate parts avo and sexual abuse inokanganisa mwana mukufunda kwake muchikoro kana kuti pese paanenge ari anenge akuti akangona for example musikana akangona munhu wechirume anenge akutya then oita se otiza then vasikana vemunharaunda medu vari kuitwa sexual abuse tiri kuvabatsira nekuti iwewe kana waabuswa is better kuti unotaurira ticha vako kana mubereki anokwanisa kukuheupa pakuti chii ubatsirikane ukwanise kuona chii medical care sexual abuse izvi inogona futi kukanganisa vana kuti zvonizvo vayaruke nekuti anenge aine chirwere mumuviri wake zvozokonzera kuti akure aine hiv and aids then kana ane hiv and aids anenge akuafektana pani anenge akurwara then pakurwara paipaye muviri wake hauzogara wakasimba sewamwe anenge awika then tiri tongokurudzirawo vechidi kuti kana waabuswa iwewe chaunokwanisa kuita kana ukatadza kutaurira munhu ari pedyo pameve mukuru unokwanisa kuenda kunotaurira kana kuclinic unozoti ndaitira chi sexual abuse vanokupa chipepo zvozokubatsira iwewe taita maroad show tichiudza vabereki nevana kuti zvanezvo munhu kana warepwa iwewe unokwanisa kuenda kunoripota kupolice then unozokwanisa kupiwa chi help ini seimwe yangu rio ndakakwanisa kubatsirikana pakuti kana ndikaabuswa inini myself ndinokwanisa kuenda kunotaura kupolice kuti ndaita se ndaabusa then ndikataura kupolice ndozoti vanondipa chii vanokwanisa kundiendesa kuclinic clinic ndonoita se ndinobatsirikana thats all zvandakadzidza hangu pamusoro pesexual abuse and now im be informed im able to make the right choice i learn in i myself as an interview i learn to help others when they abused

Pane picture iri kubuda revanhu vari kuratidza kuti pane communication iri kuitika. Ava vari kuratidza kuti vari kudanana uye uyu ari kuratidzika kuti mudzidzisi anenge ari kuda kuita zvekudanana nemwana wechikoro pane zvamuri kuona apa. uye inini hangu sekudzidza kwandakaita as a wepisa kubva ndichitanga form one zvanga zvakandiomera sezvo ndanga ndakabva kuprimary ndisina confidence ini pachangu kuti ndingazviite sei asi as a wepisa champion ndakazoziva kuti unofanira ita sei kuti uite confidence sakani ndava kuziva about marelationships aya Mwana wechikoro haufanire kudanana chi naticha wepachikoro nekuti hapana zvazvinokupa uye vana munofanirwa kuita zvemarelationship muri vana kuitira kuti haana simba rakanyanya kukudarika mwana wechikoro munoona kuti zveni munhu akadanana nemunhu mukuru zvinova zvinozomukonzeresa kuti aite se apinzwe munjodzi nekuti iye pfungwa yake inenge itori chi ihombe kwauri anenge achifunga zvakanyanya kudarika iwewe zvinoziva zvinokonzeresa kana muri muchikoro iwe wakadana naticha wako uchazofungei wakamuona ari pamberi pako achikudzidzise unomutora saticha here kana kuti unenge wakumutora sachii asi vana makadana pachenyu munenge makutaura kashoma kutaura nezvaamupinde pinde murudo kazhinji ka munenge muchitaura zvaitika kuchikoro kana kuti zvamaona ndozvazvinonyobhesa nazvo saka nemunhu wakadanana nemunhu zvinova zvinhu zvinozokuvhiringidza uye maefects azvinokupa ndeyekuti haukwanisi kumuti mira ichi ndatichange tatestwa anokurambira anokuti wandifungira sei wandipuma sachi kuti uri kutomupuma saka nehaakubvumire kuti hande tinotestwa zvinova zvinhu zvinozokonzeresa kuti pave nezvirwere zvepabonde zvaunozosangana nazvo zvakaita semaSTIs, hiv inokuwanika uchizosangana uye early marriage inozowanika ichipinda kazhinji kachona vazhinji vachona ndivo vanoita munyama wekuti munhu wachona anomitisa ticha vacho vanobva vatiza pachikoro havachawaniki wasiirwa nhumbu iya iwe uri mwana mudiki mazviona iye hapasina chi wekupa mwana uya uya dzimwe nguva anogona kusangana nemaproblems mwana uyu pakuita se pakubereka kwake nekuti mabhonzo ake haasati anyasosimba saka ane chaipinda mune zvinhu izvozvo tichidzidzisa vanhu kuti vazive kuti munhu chimbofokasa on your education kana uri pachikoro zvemarriage wozozviita late my name is stacy chakuma i learn it young africa academy and I live in Epworth and I am a Waipisa champion. Yeah. Eh, program yatinoita yewaipisa champion eh, iri kutibatsira zvakanyanya munharaunda matigere eh, ndichienzanisa nezvandiri inini nematangira andikaita nemapedzero handiri kuzofungidzira kuti ndichange ndakaita haa ndichange ndiri munhu akasiyana nevamwe vanhu pane vamwe vanhu ende purogiramu yatiri kuita iyi iri kutibatsira zvakanyaya munharaunda nekuti tine zvinhu zvatikaita mazuva adarika pamwe negore rakapfuura kumashure kweso e, purogiramu iyi ndakaitanga ndichiri form one pandikatanga kudzidza panapa yanga free but izvezvi ndavachi ndava form four e, eh, programu iyi pandikaitanga kudaro ndakatanga ndichidzidziswa nevamwewo vaimbova maleader zangu but izvezvi ndakuwanikawo ndiri leader vechi vevamwewo vana vandireta se vandoshanda navo sezvo ndiri waipisa champion vamwe wangu andinawo chi e, eh, panapa e, eh, programu patikatanga takatanga kutanoanza macombi dialogue macombi dialogue mutaikurukura nevabereki about maissues ari kusangana chi nevana about madomestic violence zviri kuitika mhirizhonga yoitika mudzimba pamwe chete vana pachezvavo kana kuti vabereki pachezvavo ende uye tingamapedze sei matambudziko ende uye now i know about my sexual and reproductive health rights and i am able to make the, the right decision or i am able to make the right choices because of this program and chandiri kufarira chinhu one ndechekuti kubva pandikatanga program ikuti kusvika izvino izvi a ah, ndachinja im change and ha ah, handingambokwanisa kutira ndichiti zvinhu zvakachinja zvishuwani nekuti patikatanga maprogram tichiita macombi dialogue takazowanikwa tichiitawo macommunity dialogue tichikurukura nevabereki about maissues ari kuafecta vabereki kuti vavenge vasingaite se vasingabudirire munharaunda mawagere ende uye kuti vazive kodzero dzavo kuti vasawanikwa vachimbunyikidzwa ende tine maroad show ataita macommunity bashes anditi ataifamba tichihwinisa vabereki maprizes tichivadzidzisa about sexual and reproductive health rights ende vabereki vakazviaccepta but isusuwo sevanhu venyama taiwanika kuti tisanganawo nemachallenges ekuti taisanganawo mwa vanhu vanenge vasingadi kuteerera but because wekuti we are champions we are real champions we never we never lose nekuti tinenge tichitongoda kuti tigoita zvinhu zvatinei tafambira vakazongowanikwa vachipinda chi mugwara rakanaka saka ini ndikutongotenda chi vesafaids pamwe chete neveeuropean union vacho kuti neprogram yawakatiunzira munharaunda iyi aiwa ini ndasanduka nekuti ndikada kutarisa mabehavior andaita tisada pinda muprogram iyi ndichizotarisa izvezvi zvandave izvezvi haa ndiri kuona kuti now ndatova role model yemwe munhu even munharaunda mandigero ndinonzwa vanhu vazhinji vaingoti haa stesi eh, dai tamboitawo zvaunoitawo dai tangovawo iwewe ndikati aiwa zvinetse ndovadzidzisawo chi zvinhu zvakadaro saka maprogramu edu ari kufamba zvakanaka tiri kuno ende chandiri ngofarira ndechekuti surface yakaitawo zvakanaka pakuti provide maprizes zvinhu zvataihwinisa vanhu pachi pamaroad shows nokuti takawanika kuti piwa mabags zvakasiyana siyana ende chandiri kufarirawo ndechekuti haa vanhu vanga vasingacheme cheme nenzara haa chikafu bhowa ha zvanhu zvakarongeka zvanhu zvakarongeka ende ende imusohepa about that nekuti even now ka tiri kutarisira kuti patiri kuzoendawo kumberi kwako tinge tichiito mamochi mamochi mamo mamo developing projects anditi akafanana nekuti ne tada kuwanikwa kuti ipinda uchi kune dzimwewo nzvimbo nekuti nawo tiri specialize nemuno mwepwedha saka ne tauda kutenda uchi kune dzimwewo nzvimbo semachampions kuti vatizive kuti tiri iko kuno kwepwedha but inini sekutaura kwangu sastesi aizve michampion haa young for real iri kutigonera zvekuti ndiwe ndongoti vesafedzi vava dai vakaramba vakadero nekuti haa community iri kuchinja ende uye zvinhu zvatiri kuita ka zviri kuwanika kuti zvine musoro ende uye zvichaita kuti vana vazhinji vange vachipindawo mune sangano iroro saka ndongoti haa mashoko iyayo ndiwo andinawo and i am a young for real and i am a champion

Ah, tiri kusangana nematambudziko aita seearly marriages zvimwe zvichikonzerwa nekuda kwemacultural beliefs vamwewo ndevari kuroodzwa nekuda kwepoverty vamwewo vari kuita school dropouts nekuda kweeconomic hardship Ah, ndichitanga program inoiwo ndaya ndisinganyatsoziva kuti zvaifamba sei but ndaingoonawo kubva kune vamwe kuti zvinodainzwa zvinodainzwa gumisa ndatovawo achampion yes like now ndakutokwanisawo kubatsirawo vamwe vechidiki isipaya patati tine mafomu one tansingazivewo mafomu one vazhinji wo vaitawo zvemalava fezi vamwewo ndevanga vasingateererewo kuziva kuti marights ako anoshandei uye une kana une right to choose zvaunoda kuita sekuchikoro une responsibility yekuzozadzikisawo chidzidzo chacho kuti ugopasawo kuti maparenzi ako azofarawo eh, but patikazotanga kuvadzidzisa kuti munhu une marights nemaresponsibility acho kaunene right to food une right une responsibility yokutiwo kana wapedza kudya unochaira opo wadyira unosuka maplates kaune une right to go to school ufanirwa kuverengawo mabhuku although aso uchizofoira kuchikoro but munofanirwa kunge uchi trial or by means kutiwo vabereki vako vafare kuzoshuwa mwana edu ari kutadza but ari kuverenga munharaunda munomu in epworth ndimo mune the highest percent yemaearly marriages as patakatanga zvemawaipisawo zvakutochiderera zvichidera vabereki wo vakukwanisawo kutaura nevana vavo kuvadzidzisawo kuti izvi zvinoitwa izvi hazviitwe patefamba tichiita zvemacombi dialogues taibatsirana nevabereki kuti tichiita zve family communication kuti pamunenge mumbori mumba munomboitawo family communication nevana venyu here to unoda kuzoitei kana wakura and so on vabereki wo vachitiudzawo kuti tichitaura nezveearly marriages taitaura vabereki vaizotibatsirawo kuti tingazvipedze sei kana tadiscussa navo zvinozova zvinozotibatsira kutiwo nharaunda yeduwo idzikirawo nezvemaearly marriages and vabereko vaifara nekuti taivakwidza makombi mahara tichitaurawo kuti chii chiri kumbokonzeresa maearly marriages acho vabereki then vaitiudza kuti poverty kushokwa kwemabasa vana vazhinji especially muno muepworth vana vazhinji havasitomboenda kuchikoro vamwewo ndionaona kwakana maboosters vamwewo vakutoita zvekupinda mumabhaoni nekunyaya kuti havasi kukwanisa kuendeswa kuchikoro kovesafedziwo tinongovatenda nyaya yekuti vakukwanisawo kuendeswa kune vamwe vana vari kubatsira kuendesa kuchikoro for free vachizobudirira muzvidzidzo zvavo vachingobatsirawo pane zvavanenge vasina and vanokwanisa patinenge tichiita maprograms edu vanotipawo chikafu matshirt tichibringa kune vaya vanenge vachiattendawo maprogram edu ende kuna havo vamwe vasingazokwanisa havo ku vanenge vachishora zvatinenge tichiita but at the end vanozoona kuti zvine musoro bcause vana vasikana isusu tisi kunyanyofesa machallenges akawanda mubereki akashaya mari anokwanisa kungoti roorwa tikwanise kuendesa brother yako kuchikoro kana uchingoita zvekupinda mbawa danana nemashuga dhedhi zvinozova zvekuita kuti vana vechidiki tikwanise kunoka tine zvirwere chii vana vadiki For these and other stories, visit our website www.26reachat.com. Follow us on Twitter at 26reachat and like our Facebook page 26reachat.